Ka wawacho wach Homa Bay kaonti gik mane ok otim, gik monego otim, jotelo mabeyo monego oyier, to awinjo ka jomoko wacho ni Amisi in ng'ama oori ni mondo iwuo e loo jo Homa Bay. Jomoko be awinjo ka penja ni Amisi kwani iti in human activist? Ok ni an human activist. En aena ni jok monego owuonwa. sani ok nyal wuoyo nikech gichiemo gine high table gichiemo gi jok ma opreswa jok mokwalo Homa Bay County jok ma thiro dongruok mar Homa Bay County jok mok dwar maendeleo ok ginyal wuoyo nikech rule number one of table manners state niya You can never speak with food inside your mouth. Sani Magwanga ok nyal wuoyo gi chiemo e dhoge, ok onyal whatsoever. Koro wawuondre niya, oseka bam gweno en ge dhoge. Dang' owach nang'o ni koro odwa wuoyo niya, kik igol ne ng'ato kura ni nikech omiyi mavul. Kik igol ne ng'ato kura nikech omiyi leso. Ok dhi sound maber, be ok idhi winjo gima owacho, ok idhi ng'e ni abula, mabul, koso bul. Samoro be ok idhi ng'e kata ni olasi, oleso, olisa. Ok idhi ng'e gima owacho. Koro en aena ni nyaka koro wakony ng'ama odong' nikech ng'at achiel kende modong' mondo ma wuoyo. To en ng'at achiel ok dang' wuo e Homa Bay kaonti te. Ng'at achiel ok en mana Kidero ema wuoyo sani. Koro nyaka wakonye wuoyo. Wawuo awuoya ni in case ni utamoru winjo wach mwawachogi to wabiro paronu. kaka uneno shida matimore machal gi muneno higni apar mokalo koro wan wawacho awacha kata ok utimo kata utimo to tek ni wawache mondo wabi waparnu nyocha awinjo ka ji wacho ni ah, Gladys Dhiombo kidero saa apar gariyo okinyi saa apar gariyo okinyi hey, ka Gladys Dhiombo saa apar gariyo okinyi To ema osemiye nyaka ticket mar ODM. Nyocha kapok omiye ticket mar ODM, yeye nogo campaign. Kila mara nunene mana e rally mag Azimio. Odwa ni obed e mbele TV saa te mondo owuo. Magwanga gini kane campaign, eh, Wuod Asubi gini kane campaign, gidwa manyo ticket. Eh, Mbade gini campaign, gimanyo ticket. En onge, en no- nobet e TV e mbele kuchocho. Nikech nong'e ni obro yudo. Sani oseyudo. Dak koro dhi obed nikech baba nigi rali kata kawuono. Nyoro bende en gi rali Mombasa. Dak obede, dong' noringo dhi mana ndhiwa e Pefa Church kopogo pesa kocha. An siasa mamora wang'ni niya, wang'ni jopati koro onge wach mano ni kiseyudo tidhi bano lweti ni bet ni ni in iywe onge. Wang'ni ma koro nyaka aneno ka ji jo ODM tiye gi pesa. Nopogo pesa Pefa Church dhiwa nyoro. Nobiro ndhiwa korwa. ok ariambi kawuono be en suba mbita odhi e kiny kata kawuono apara ng'eyo rali to nitie dak odhi azimio sani kodhi yombo kidero to en gi tiket otimago ang'o ang'o mowuotho ne komanyo wang'ni oma bei ochacho wang'ni oma bei ochacho to kendo jopiny ok en mar tugo wang'ni Udhi yie ni gini okethore. Wang'ni okethore to kendo wuod asumbi obiro marach. Kanyisou ni wuod asumbi obiro marach, to apani uneno gima notimore Mbita nyoro. To kata kawuono, apani uneno gima otimore Nyandiwa. Yaani mache ma koro kizungu ma Ndhiwa wacho niya, area is fully packed, only ground remains. Area is full, only ground remains. Onge kuminyalo opong', area te opong', onge kuminyalo kata nyono, ground kende emodong' minyalo nyono. space ok inyal yudo joka wango ok nyal yudo space kacha koro gima lit na nikech suba te ming'eni adonge mano kanera josuba oran gi gimoro ni gin ka gijok ni gieri to gieri gi wigi tema gidonyo ka gima ne ng'ato kosonegi awahera josuba cha josuba koeri kata momiwinjo ka nyisi ni nyasuba kiyudo ni oeri ok nichak ine ok nichak inyuom nyako mach in iseneno nyat suba kata ma- ni metone ni ne ni metone to be mar ariyo kudwa ng'e ni kidero kaw ginie ok awuondu kuma iseneno ka jasuba mfangano to be specific omiyi nying kaka ineno omiye nying ni okebe cha un bung'e tiyo okebe abro dhi mfangano mondo alernu tiyo okebe no gi kanyo kanye mane gila- kanye mane eh, ng'ane oyude nyinga milogelsagesa Kanye mano yude nying mar gesa gesa? Onge ng'ama guli. Gesa, jogo kominyi, to jogo koheri to heri gi wich moro mana kia kata. Yani en wich moro paro moro mathis. Wuond ya yani ya yanya uru ni pache gi this kaka sani koro gero kidara winjo ka jogo Gladys wacho ni josuba pache gi this. Gin gi heri gi paro mathis. In sani kata ni nyasuba koro ni ometne, ng'ama de metne. Dala mane mimete ne Nyasuba kata ni Nyasuba koro omera. Wang' ni ogore matek. En gino pogore gi ma ndhiwa ma ndhiwa wa ma ineno ka eti ndhiwa ting'e ni eri gi gi, gi wich rach. en igochini gi wich rach. Koro gini osebiro ma piny bosechiewo. Mano e gima berna. Wadhi wamiuru kidero kura awinjo ka jogi Gladys sani koro chako duogo mako gin ga joma peti awinjo ka wafuasi wacho niya ni kidero ne ni kanye diere mane Gladys chamo tear gas ambe koro adwa penjou jawo mabei mano mane mane oro Gladys ni odhi ocham tear gas wan waoro Gladys ni odhi om pes ngaf obi olos go constituencies mane ei Homa Bay County ka emane waore wan onge ng'ama ji nochamo tear gas mang'eny amilo megesa gesa ochame maromo nade to ok olandi pok oland be onge kata ng'ama ong'e ni ogina Amilo osegore gi jogi marom nade to be kata kane ing'iyo the senior most politician ka e, e Homa Bay County kata Suba moingo Gladys Wanga donge en, en Mbadi to donge en Amilo eh? sani neno en mane ya ji ok dwa wuoyo jomoko ineno ka ogo dhor gi ful mosiem ni kiwuoyo but gima ong'ere maber ma joma be ong'eyo madwa ni mondo anyiso ma kata umbu neno jotendwa bing'e ni bedo gimbe gibedo pushed giseng'e ni gisebedo pushed moromo ki Homa Bay County mane momi neno ka milo kuo mane momi neno ka badi odhi moli but gima ng'eyo ma sani nie form matimore idwa ni mondo chuna milo gesa gesa gini mondo obi campaign ne Gladys anyway mano nikech gin e dala achiel kobro kampen lakini chunye gi yo maiye to onge kata wambing'e ni wan jo jo jo mabei wan gima jo leaders wa osewacho kaka suba tigin ka ging'eyo ging'e ka nyargi okun jo suba ong'e ka nyargi okun kata ka wuodgi okun ging'e maber ni mbadi okun ging'eyo eh kata kobro dhi e podium go new campaign ne Gladys odhi adhiya nochune Gladys Gladys ji ok dwar te nyaka leaders gi jogi wuondra kaluma gini wuondra wuonda Kaluma no to koro ok dwar Gladys ni chuth. Begi Kaluma ok dwar Gladys en mana wuondruok ni koro gin e party achiel. But gima ng'eyo ma to tang'eyo nikech ato ting'e ni ata nokew suba ng'eyo. To jo suba wa kanye kuma donge. nitiere gima iwachoga kidongo en gima ong'e body language wasomo wang'e some en oingo gima ng'ato wacho dhoge nikech eh, gesa gesa nyalo wacho ni eh, okampeni en e iye rumbini kanyo lakini chunye ma iye to dwaro kidero sani jo party dhi chune ni mondo kampen ne Gladys to chunye ma iye to osemiyo jopiny chunye ni jopiny ni jopiny ong'e kuma chunye nitie nikech Amilo no ema ong'e kuma jopiny chunygi nitie kik iwe ni leaders gi ofuwo Mbadi no ong'e kuma jochuny piny nitiere koro waweuru weche mang'eny an gima awacho mogik wan wago siasa mag facts ok miyanye ji ok wadwa yanyore gi ji wan mon ok wayanyre godo wadwa ni olos osiptal, wadwa ni olos yore. Ka gwasi no kuma ne kidero nitiere no, eto yo rache ma jo gwasi ywagore malich. Gin ing'e ni kata sani kaka koth chwe ni, gin gi lema lema ni kik ng'at gi moro tho oko ni dwa kel ka. Nikech giol gi ting'o sanduku ganglo ganglo, yo onge. Chuodho man kanyo ok ding'e kaka chalo. Koro magi gik madwa ni olosi. kata ambulance ok ng'ato tuo ok nyal kelo homa bay marach rach no koro wadwa nolos osiptal wadwaro yore wadwaro pi maler wadwaro ni mondo kaunti obede maler wambe wachale gi jomoko skunde obede iye ka kik yo wuot wadhi niya kata nyiwa ni gin gidwa lawo alawa somo oko pile ka pile colleges gi koro wago uru kure kuma ber wagone uru kidero kura mondo odhi otimnwa tich monyalo timonwa odhi otimnwa modong' nwane kaka ng'ama chielo chope ji ng'eny manyalo tiyo nyang' gini nitiere ka biro tiyo baadaye use your headquarter and vote Evans Kidero